Êvara we bi xêr guhdar û bînerên Bûyerê FM ji Qamişloyê hûn li ser pêla sed û sê noqta pênc li me guhdar dikin. Her wiha bi riya weşan a Zindiyar û pela me li ser Fêsbûkê Bûyera Erebî li me temaşe dikin. Xelekek nû ji bernameya Şevhest dest pê kir. Vê şevê mêvana Şevhestê bernameya me nivîskar û çîroknivîs Rojîn Mihemed Mûsayî. Dem baş. Dem baş. Spas dikim. Tu xêr hatî Mamosta Rojî. Spas gelek memnûn spasiya Bûyer FM dikim, spasiya te dikim, hemû karmendên Bûyer di kar xwe bo tê dikin. Gelek spas ji bo. Spas spas xweş tu her hebî. Belê guhdar û bînerên me destpêkê em ê li vê rapora ku me di derbarê kurtejiyana Rojîna Mihemedê Mûsê amade kiriye em lê guhdar û temaşe bikin û em vedigerin dest pê dîdara xwe dikin. Çîroknivîs Rojîn Mihemed Mûsa, Destpêkên Rojîna Çîroknivîs ji sala du hezar û nozdehê ve bû, ew jî di bin encama bûyera dagirkirina bajarê Serêkaniyê bû. Rojînê bi rê xwe da nivîsîna çîrokê. Rojîna Mihemedê Mûsê ji zayîna sal hezar û neh sed û nod û pênc gundê Şora Rojhilat yê girêdayî bajarokê Zirganê ye. Qonaxên seretayî û navîn li gundê Şora Rojhilat û ya Amadayî li Zirganê xwendiye. Piştre salekê Kolêja Mafnasiyê xwendina vekirî li Hesekê xwendiye lê ji ber rewşa şer xwendina xwe rawestand û bi dawî nekir, ji sala du hezar û nozdan ve rojînê dest bi nivîsîna bi zimanê kurdî kiriye. Li bajarê Dirbêsiyê û Zirganê peymangeha kurdî û her wiha hemû astên kurdî qedandine. Rojîn beşê wêje û zanistên civakî di zanîngeha Rojava de dixwîne. Ew anha di sala xwe ya dawîn de ye. Rojîna Mhemedê Musê tenê bi zimanê dayikê çîrok û gotaran dinvîsîne û di hin rojname û kovaran de weşandine û wek Rêya Gel û Kovara Rewşenbîran Rojîn weke keçeke kurd zane jêhatî xwe daye pêş. Ew aniha bi karê siyasî jî mijûl e û weke endama Komîteya Navendî ya Partiya Çep a Kurd li Sûriyeyê Rojînê dibêje, Ji zaroktiya xwe ve min piştgirî û alîkarî ji bavê xwe yê siyasetmedarê Kurd yê navdar Mihemedê Mûsê wergirtiye. Rojînê, anha endama Hevgirtina Rewşenbîrên Rojavayê Kurdistanê, HRRK'ê ye. Berhemeke wê çapkirî bi navê Xewna Meha Dihan, Qamişlo du hezar û bîst heye. Sê destnivîsên Rojînê hene. Ew jî ev in, Berhemeke çîrokên zarokan, Gotarna siyasî, civakî û dîrokî komeke çîrokan a niha ji nişte ciyê bajarê Qamişloyê ye. Dubare dem baş mamoste Rojîn. Sabî destpêkê di serî de em ji te bipirsin ew hewldanên nivîsîn û xwenasîn yên destpêkê çawa bûn? Ji kengî dest pê kirin û bi çi rengî bû? Ji xwe re di derbarê nivîsê min de ji zaroktiya min de bi min hebû lê ne ew asta ku tu bêjî min lê nivîskarî. Belê mamosta tu karibû îngîlîzî ma kir. Ji xwe di destpêka zaroktiya min bi min hebû. Bûyerinê ku di derbasî jiyana min di mir derbas dibû bi rengê û bi erebî em jê re dibêjin mewatê înşaîyê min bûyî rengî dinivîsand. Di derbarî dibistanê de ku mamoste mesela mewduekî înşaî dixwest xeyal pir bi mir çê dibû ez derbasî emuq dibûm ke in ew bûyer çê bûyî dîsa giz lê vedigeriyam ka min nivîsiyana yani ez li xwe matmayî dimam bêrê ji xwe min ji bavor pir dixwend ka ev Tu çima wilo mirçeyê dibê? Ji xwe ez ji newê pirsokê min pir pirsa dikim. Ew jî ma tima yî ma te nivîsiyê min digot erê min nivîsiyê. Tiştek dime jî dava digot no divê pişgiriya min ki ev nivîs vala vala neçin. Sal bûrî min ji bîra dikir û xelas ew tiştnî derbas dibûn. Lê di du hezar û nozdan de ji xwe bûyerek nayê ji bîr kirin. Her kurdekî welatparêz divê ev bûyer neyê ji bîr kirin. Di wê demê em ji cihê xwe derketin. Cihê em jê ji dayik bûn, gundê me bû. Rast di gundê me heya astekê û çete derbas nebûnê. Şora Rojhilat. Lê nêzî bajarokê Zirgan bû ser xetê serê Kaniyê. Ew jî îtîbar dibûn û tehdît li ser heye. Hêzê me qesedê derbasî gund bûn. Di wê demê de em jê derketin. Gund hemû vala bû. Me berê xwe da bajarê Qamişlo. Ji xwe yek ji biryarê me ku em ji dervê welatê xwe dernekevin. Gava ez hatim ez bêjim no serê sedî sed belkî mubalix bijî lê heya vê astê jî bandor li min kir bûyera serêkanî. Rûxmê goberî wê li Efrên, Gerê Sipî bandor dibû ne kona lê ne vê giranbûnê. Belkî ew sedemê jî ku bajarê serêkaniyê nêzî min bû. Hereket û çûn û hatinê me bêhtir li bajar bûn. Bûyera serê kaniyê gava min xwest ino ez bi rengê çîrokî bêjim jî em heme dizanin ino çîrok nayê ji bîr kirin. Eger ez ji der bibêjim tê herijdîtir bê jû her wiha bilav dibe. Jixwe çîrokê bav û kala heta goçmer gotinî bi zarokîtiya me tên îro di mejiyê me dimane. belkî ne wek hatî gotin Belê. lê naveroka xwe heye. Belê mamoste Ji Rojîn. ber vê eh, du hezar û nozdeh me hewldan kir ku ez binivîsînim û belav bikim. Em ê bên ser e, e, nivîsên çîrokê di dema e, pêş de e, destpêkê dem behsa e, ew û hewldanên destpêkê bikin. Dê me ki e, di temenekî biçûk dê te hewl da çîrokê binivîsîne. Te ew çîrok e, şanî bavê xwe dikir. Mamoste Mihemedê Musê slavê me jê be. Spas. Hêvî te dît ku têkaribe binivîsîne, hêvî te dît piştgirî da te. Hizkirin û guhdana bi wêje mamoste rojîn û nivîsîna bi zimanê kurdî dayikê kengî dest pê kir? Ji kengî te dest bi nivîsîna bi zimanê kurdî kir? Ji xwe destpêkê her kes dizane em derbasî dibistanê recîmê dibûn. Ji ber ku yek ziman bû, zimanê fermî bûn û zimanê erebî em bixwînin. Bêhtir jî ino zimanê kurdî qedexe bû. Lê piştî ku zanîngeha me ya bi zimanê erebî ez sekinîm tê de, ji xwe bûyera du hezar û çardeh li bajarê Hesekê. Ez xwendekara hiqûq bûm. Sala yekê lê ez derbas nebûm. Kok sekinand. Ji ber ku mehle ji di wê demê dişewitî. Biryar ya min bû ya derdorê bû jî ne tenê ya min bû. Pêre du hezar û çardeh yekser ez derbasî zimanê kurdî bûm. Zimanê erebî heya wê asta xurt ez xwe tê dibînim min nedît. Zehîfbûnek hebû. Ez hewcedarî kesekî bûm tim ji mir bi sahihanda. Lê zimanê kurdî ji ber ku hezkirina min zêde tê de heye û ez ji newekî hinkî meyla unsiriyetê li je me heye, zimanê kurdî ez pir jê hez dikim. Gava ez tevlî bûm, me hemû nivîsê xwe, xewatirê xwe, ewê xwe bi giş bi kurdî qey dikir. Ji ber vê de fehlê çav min çêbû ku çîrokên min yekser bi zimanê min bin. Mamoste Rojîn, bandora ti kesî Yan em bêjin ti cografiyet li we hebû wek kesayet, wek nivîskar? Bajarê min bû. Gundê we? Ha. Bajarê min ne gundê min. Ji ber ku gundê me heya astekê rast e milê xwe yê rewşenbîrtiyê tê de heye lê kêm e. Derketinê min ji derve hebûn. Bajar jî bandor li min kir. Ez nikarim girêdim teng bi kesayetan vê. Lê gav ez derdiketim mesela min tiştekî li ber çavê xwe didît ewça xewildan li cem çêdibû ku ez binivîsînim. Ne bêhtir kesayet bû. Wek kesekî piştgiriya te kir niha te behsa bavê xwe kir ji biçûkanî di piştgirî da te ev yek bandora xwe kir ku tu bêtir li ser xwe bisekine tu bêtir pêşkeve gundê we di biçûkaniya te di çawa bû ew gund rewşa Rewşenbîrî li wî gundî çawa bû, geş bû, guhdan bi nivîsîn hebû? Ji xwe di gundê min de bêhtir meyla partîtî tê de hebû. Her sê beşê xwe milê Apoçiye tê digirtin dest, milê Berzaniye tê digirtin dest. Em jî wek çepgird di nav gundê de hebûn. Ji derbê min heya astekî xurt bû ne zêde. Lê bêhtir meyla eno ez Berzanî me, ez Apoçî me her partîtî digirtin dest. Ew kesê ku partîtî bûn ew meyla nivîsê pêşgi yanî giringî didanê lê gund wekî din mal normal bûn. Tenê girêdana xwe û malê xwe û erdê xwe bûn. Baş e em behsa çîrokê bikin. Beşê ku tu dinivîsîn çawa win rastî hev hatin nihate behsa bûyera serêkaniyê kir. Em rastî hev hatin belkî ji êşekê bû. Lê êşek pir giran bû, nexweş bû jî. Heta wekî îro jî ez dibêjim xewne kabûsên illa zê rojekê hişyar bibim e tiştekî hêvî te neye. Ez bajarê xwe û gundê xwe û her kesê ku wan nas dikir yê ku şehîd ketin yê ku birîndarên îro yê ku nav cihada ne nikarin rabin ser xwe Wê her tişt veger wek berê, tiştek te neyê. Ji ber vê ev sedeme ku xewna me hate han. Xewna me hate han bû sedema ku ez rahişim pênûsê û binivîsînim. Ka em dixwazin li çîrokeke we guhdar bikin. Tim. Ji xwe ya çîroka ku îro ez ê bibêjim nehatî çapkirin. Tenê yek car hatî xwendin li Hererekê. Ji xwe ya hevdîtina îro taybetmendiyek wê li cem heye. Ji ber vê min nedixwest çîrok eyn bê dubare kirin. Lê bi rengekî nû bê ew re ew kirin.

Mala wî xemilandî bû bi zîv û zêr. Weke wêneyek ku wênesaz serê xwe biêşîne bi xemilandina wê ji xwarin û vexwerinek xweş di mala wî de peyda dibû. Ne kêmî tiştekî bû. Rojekê ev nivîskar xwest bi nivîsê binivîsîne filmê xwe yê nû. Gava dinivîsand dengek bi kolanê ket. Mirovekî xizan bû. Li ser cadê cil raxistîbûn. Kevin û nû û bi dengê xwe bang dikir, Cilê belaş û erzan, werin, îro heye, sibe tune ye. Her ev deng dubare dikir, ta ku yê kolanê werin bi dengî wî ve û jê bikerin. Di qijîna germa havînê de û di sermaya zivistanê de, di bin ba û baranê de li du pariyê zikê xwe digeriya. û zarokê xwe têr bike ta ku birçî nemînin. Tax bi tax, kolan bi kolan û mal bi mal bang dikir û nediwestiya. Bêhna xwîdanê cilê qetiyayî dida xwiyakirin. Koketeke giran kiriye û hîn jî dike ji bo ku destê xwe veneke û çavên wî ne li bêrîka kesekî be. Çend saet li ser bankirinê ma û ji nişka ve xortek derket. Ji mala xwe berê xwe da cihê ew mêr cilê xwe belav kiriye. Mêr pir kêfxweş bû, got, Wa yek hat ji min bikire. Ez ê bi wan peran lîstokan ku kurê min berî salekê ji min xwestibû, ez ê jê re bînim. Lê gava ew xort nêz bû, bi awirên tûj li xwediyê cilan meyze kir. Xwediyê cilan, kerem bike, cilê belaş û erzan îro heye sivetine ye. Xort, berî ku silav bide, gotê, Ma qey tu ji xwe şerm nake? Ji danê sibê ta êvara tu bang dikî, cil, cil, cil. Bêje ku cilê Pars, ê bêje ku cilê Parîs û Frensayê ne. Her û were cilê qetiyayî û gemarî ne. Şerme lo, şerme! Xwediyê cilan, birayê min, xort, ez ne birayê te me. Xwediyê cilan, birayê min! û bi melûlî got, Ev cilê qetiyayî zarokê min têr dike. Xort, lê ez naxwazim li dengê te guhdar bikim. Dengê te serê min diêşîne û zarokê min ji xew hişyar dikin. Xwediyê Cilan, Eger zarokên te li ser dengê min hişyar dibin, lê zarokê min ji vir çîna ranazên û her şev ez bi vira wan di xew radikim û dibêjim Bila dilê we nemîne, ez ê sibe xwarinek xweş ji we re bînim. Û dibe sibe bi vireke din wan razî dike. Xort, Êdî bes e bes e, ez naxwazim li te guhdar bikim û pişta xwe dayê û çû malê. Xwediyê Cilan bi keser û dilekî şikestî û dengekî hêdî bang kir, Werin cilê belaş. Werin têr bikin zikê birçî. Werin bikirin we li min û li min sivik bikin barê giran lê kes nehat û ji nişka ve jineke di were derket û nîzî xwediyê cilan bû û gotê bi zivirî Duyî xwediyê dengê nexweş ji te ew e Mihemed Şêxo Mistefa Şakir e heheh. Xwediyê cilan bêdeng ma. û bersiv neda û li ser çogên xwe rûnişt û gazinê xwe bi xwedayê xwe kir. Dema ku êşa xwe bi xwedan re par vedikir, dayikek temen mezin ber bi xwediyê cilan ve hat û gotê, Kurê min! Çiman çavê te bi hêz te re û tu melûlî! Xwediyê cilan çîroka xwe bi wê dayika bi temen mezin ve par vekir û got, Qey dengê min li dilê wan nehat dayê. Lê xwediyê Cilan daxwaz kir li wê dayikê û got, Kanî mala ew xurt dayik mal nîşanî wî kir. Xwediyê Cilan çi cilê xweşik û giran ji nava Cilan derxist yê zarokan yê me zinan û berê xwe da mala xurt. Li derî xist. Xurt Jê re vekir, lê gava xort lê meyze kir gotê, Çi ye, tu çi dixwaze? Xwediyê cilan, ji bo xwedan, van cilan ji min bikere. Ez û zarokên xwe birçîne, tazîne, ji bo xwedê. Û dîsa li xwe vegerand û got, Tu wisa dixwaze ku ez li deriya nixim û li ber deriya werim qewitandin? Rast e ku em xizan in, lê em ne bêkeramet in. Em gotinên nexweş, Li ser giyanê xwe qebîl nakin. Em pariyê zikê xwe bi xwîdana eniya xwe peyda dikin. Mala te heye û tu têr e. Yê têr ha ji yê birçî nêne. Hûn dikarin tenê dua bikin. Xwedan bi wan re bin. Birako dengê minî nexweş ji bankirinê xerab bû. Dengê minî nexweş li ber germa û serma nexweş ket. Cilê minî qetiyayî ji ber ku ti ne ez bikarim. Qetiya. Li bedena min qetiya. Ji ber min digot ji bedêla ku ez yekî nû derxînim û bi ez ê wî yekî bifiroşim û karibim lîstoka dilê korê xwe ji dilî wî derxim û bikerim. Ji ber ku tu dilê zarokekî şad bike, xwedan wê te şad bike. Va min Hin cil anî ji malbata te re bê pere lê daxwaz dikim her ku tu li van her ku tu li van cilan meyze bike min û zarokê min di bîra xwe de bîne. Xort Ew bi xwe nivîskar bû lê nivîskarekî demî bû. Ji kirîn û firotinê re kar dikir. Lê piştî van gotinan nû ve hişê xwe hat. Nûve heşê xwe hat kişandin û Hizirî û dît şaştiya xwe. Lê tiştê herî bala nivîskar kişand û got, Di nivîsê we de ye pîs, baş, xerab û mafxwar hene. Lê çima kesê wek me di nivîsê we de peyda nabin? Lê çima kesê weke me di nivîsê we de peyda nabin? Ji wê demê de ew nivîskar her roj Li ba xwediyê cilan rûdine û li dengê wî guhdar dike û filmê xwe dinivîsîne. Ne pozbilind bin, alîkar bin û xwedî bin û di dawiyê de dubare dikim gotina xweş û bi watedar, Werin ci lê belaş û erzan, îro heye sibe tine ye, bikirin zikê birçî têr bikin kar, neşerme. Her hebî. Bijardina vê mijarê mamoste Rojîn û pirsek bi xwe gotinek heyî Kurdî dibêje zikê têr hay wî ji zikê birçî tune. Lê bawerim ev çîrok wekî rexneyê rexneya pênûsan e, rexneya mijarên ku tên behs kirin nivîskaran in. Mijarê tê de mamoste bêhtir li ser nivîskar e. Leno ez li gorî têkiliya me bi hin nivîskara re ji xwe ez navana diyar nakim. Lê naverokê nivîsê wan bêhtir xwe nêzî milê kapîtalîzmê dikin. Milê nêzê pozbilandayiyê û rengê ku çav dibîne naverok winda ye. Li gorî qenaetê me ez naverokê esas digirim bera kesê li hember me. Belkî mehdê min ne çi ku silav bidê me jî lê zêlê guhdar bikim belkî zimanekî xweş hebe ew ziman li cem min peyda nebe. Lê ez dibînim nivîs bêhtir mazahirîne, şeklîne. Ew naverok, ew êşa ku em dikişînin, êşa civaka me dikişîne heya astekê bi xêznî pehn tenê nêz dibin.

Bera kar li ber çavê me xwedîkedek be, xwedîêşek be em bibin alîkar li hember vî karî û em xurt bikin, em dehmekê bidin lê em ne wî kesî bişkînin. Li cem eşkenandin îro bûyî rehet rehet. Ez bi gotinekê te biêşînim, min te eşkenand lê li hember wê mudaefatê wê yê çi bin? Kes li vê nafikire. Baş e, em behsa çîrokê bikin. Ji xwe bijardina te ji beşê çîrokê mamosta Rojîn ji hezkirinekê hat ji vî beşî yan jî ji peywistiyeke ku karibê nameyê te ji nivîsînê bigihîne derdor? Hezkirin bêguman divêt her tiştî hebe. Lê pêwistî rola xwe bêhtir dibir, dilîst Armanca min jî ew e ku çîrok neyên ji bîr kirin û çîrok helbet nayê ji bîr kirin. Hilbijartina min ji çîrokê re ji bo bûyerê ku bi serê me qewimî ji dîrokî û heta roja îro di mejiyê nifşê bê di jî bimîne û nifşê ana ku hewl didin û xwe ji bîr kirin didin, ji bîra kirine, ew kirine di mejiyê wan dibê çandin. Baş e, niha çîrok çima dîsa jî heman pirs, heman dikarbêj, çima çîrok Ne beşekî din, ne helbest, ne roman. Zimanê çîrokê dikare çi derbirîne û bigihîne, li milê din beşên din nikare bikihîne. Ê ez nikarim bêjim eno helbest nikare bikihîne. Helbest îro em dibîn helbestê me bi rengê dengvêjî jî tê ew kirin û bi rengê nivîsa helbestê jî tê. Lê çîrok Ew girêdanekê di neqaba kesê guhdar û nivîskar çê dike, bêhtirî helbest e û dîtir jî ji bo ku heya astekî helbestvanê me pir bûne. Ez hinkî dûrî helbestê ketim û belkî jî ji bo zaroktiya min bi xwe nêzî çîrokan jî dikir. Ew jî bi min re mezin bûyî jî bêhtir ez girêdanê bi çîroka min dikim. Tu dibînî ku çîrok bêtir di bala mirov dimîne, bêtir ji helbest û bêtir ji roman, bêtir ji beşên din. Bêguman erê, ji ber ku roman bêhtir berfireh e, belkî bûyerek ji wê romanê bê bîra min. Lê wexta çîrok be, çîrok yek bûyer e. Ew bûyera gotê di mejiyê me re didmîne. Wê ramana giştî bimîn di bala mirov de. Baş e em bêtir jî behsa çîrokê bikin, şêwazên nivîsîna çîroka te mamosta Roşîn. Şêwazê wê bi rengê kurt e çîrok hatiye. Ji xwe destpêk bûm rengê kurt e çîrok girt dest. Di demê pêş de ji xwe çîroka dirêj dî jî di bala min de yî got ez binivîsînim. Bêhtir rengê çîrokê wek her kes dizane pêşgotin e, naverok e, domahî ye. Di domahiyê xwe de her tim hêviya diyar dikim. Ne tenê ew rengê pêşgotinê dubare bike min lê bi rêbazekî nû. Ji xwe çîrok pêşgotin dikare dumahî ew ê eyn pêşgotin binivîsîne. Lê ê min cuda kirî ez hêviya xwe ew daxwaza dilê xwe yan jî daxwaza ku civakê min li ber min qal kirî behs kiriye ez wê dinivîsînim. Ji ber ku êş ne êşa rojî ne tenê êşa her kesekî ye. Li enû çîrokê ez dinivîsînim êşa civaka min e. ne tenê êşan be. Bawer im bêtir ti bi rêbazê waqîî cîwarî dinivîsînî, bêtir çima ti vî ev rengê han ji nivîsînê bişardî? Rengê xeyalî, îdî hikî em xeyal dikin, xeyal dikin lê waqîî me eksî wê tê. Hingî ew êşê ku me dîtin li ber çavê me, em derin bi rengekî di behs dikin, rastiya xwe winda dibe. Lê divê bi rastiyekê were nivîsandin ku wek wê rastiyê bê belavkirin. Gelo niv şêwer e? Nas dikin bê me çi dîtî? Ta çi ra dayê dikare ew ew ew cîwarî, ew rasteqînî bi kar bînî di di nivîsînê de? Yan jî ez bipirsim nivîskar ta çi ra dayê mafdar e ku ew ew cîwarî bi kar bînî di nivîsîna xwe de? Ê, min jiyan kirî hin ji wan. negiştî û hin jî ji lêgerîna hemû pirsgêna me bîkun ew kesana heger jî yan nekirine bandor baş li wan kirî wexta ji min re behs dikin ez hes dikim ino ez tevlî wê bûyerê bûme ji ber ku bûyera ku îro çê dibe biborînin dîrok xwe vedigerîne ku îro çi çêbûye berê di dîrokê çêbûye yanî ez xwe dît dibînim yanî mîna ez ji te re bêjim xewna meha dehan Min pê re jiyan kirî. Ji ber vê ez nikarim xeyal bê bibînim. Tiştê li ber çavên çê bûy ez dinivîsînim lê bi rêbazê çîrokê. Mamoste Rojîn niha te behsa berhema xwe yî yekem kir xewna meha dihan. Bi jardina te ji xwe ev nav sembolî ye. Bi jardina te ji vê navê re her wiha naveroka ew çîrokên tê de dikaribî ji min behs bikî. Hilbijardina me ji vê navê re dîsa dubare dikim bûyera serê kaniyê xewneke. Ez xwe iqna jî dikim ino xewn e, belkî ne bi rengê serê kaniya berê vegere lê em ê vegerin. Ev yek ya di da meha dehan bûyera serê kaniyê ji ber vê girêdana êşam û xewna me bi navê bûyerê re. Xewna meha dehan. Û naverokên wan çîrokên tê de bêtir behsa çi dikin mamoste Roj? Yekem çîrok xewna meha dehan e eynê navê Duwazdeh pirtûkê. çîrok in bawer e? Duwazdeh çîrok in. Na çîroka yekem li ser bûyera serê kaniyê yî eynê navê pirtûkê bi xwe yî. Dîtir hin çîrokên dîrokî ne, çîrokên civakî ne. Dîrokî mîne em bêjin Lozan û tunebûna Kurdan. Ji xwe em hemû dizanin Lozanê de çi çêbû. Li cem e xewnek dijî hey yekîtî. Heta wek îro em baz didin ji bo em vê yekîtiyê bi cih bikin lê bêguman bi cih nebûye û hêviya me heye jî ku xewna me bi cih were. Li cem me sînor heye dagîrkerê Kurdistanê tevayî û her çar parçeyê Kurdistanê Tirkiyê û birayên xwe sînor li himber me ava kirin ji xwe çîroka sînor Di wê demê de min nivîsiye û her wekî din ji van navan kêm zêde nayê bala min bê min çi ew kirê lê bêhtir dîrokiyê civakî û çiqo me re xwe dûrî siyasetê jî qut bike lê îro ro em jiyan dikin tê de nav xwe jî dihewînin. Belê niha tu xwediya êşê bi xwe yî. Ev yek bandoreke erênî yan neynî tê wextê ku tu bê berhemekî binivîsîn di behsa êşa xwe bikin. Her du cih digire dest, erênî ye ji ber ku ez armanca xwe bi cê tînim ev bajar neyê ji bîr kirin yan jî taybet ev bûyer neyê ji bîr kirin ya neyînî bandorê gel kêrkesayeta min dike. Ez hewl didim ez meyla atifî ji xwe dûr bixim, baş dûr bixim ji ber ku nivîskar divê hinkî hazim bi, xurt bi ku karibi wê êşê Ji derdorê re bêjin. Lê tu bike neke ji ber ku em êş li ber çavê xwe dîtiye, neyîniya wê ew e ku psîkolojiya me hinkî dadikeve. Wextêk ê binivîsîn xwediyê êşê wê karib bêtir derbirîne? Bêguman. Wê bêtir karib. Ji kesekî ku nenivîsandibû bûye ji dûr bihîstibe. Ji ber ku çîroka min ê yekem bişte xele wê her tîpek ji bo wê bigirî li her min nivîsî ez giriyam li pêre. Çêbûyî ku xwe. ê ku çîroka dinivîsînin bi xwe di dawiya çîrokê xwe digiriyanin baş e lê nav kurdan mamosta rojîn her wiha li nav ereban û biyaniyan bêtir bi çîroka kê e, tu bandor bûyî Ez e, ji xwe destpêka xwe min xwendina çîrokan nekir yekser min nivîsî pêre pêre min dixwest ez çîrok romana bixwînim Ta ku ez bivînim ka rengê kêmaniyê min dişxwest destpêka nivîsê xwe dem bê guman wê her kêmanî her derbarî her kesayetî çê bibe. Romana ne çîrok, romana Mehmûd Vaksî. Gundikê Dono. Romaneke civakî ye, bû yerên dîrokî li ser milê şoreşgerî digire dest. Rihê civakbûyîna kurdayetî di nav xwe dihewîne. Yanî Tiştê ku ez dixwazim binivîsînim ez di vê romanê de peyda dibim. Ji ber vê ez gelkî nêzîkî nivîsê Mahmûd Baksî me. Û yek jê jî ji bo sedema ku ez terzê xwe yê derçûnê li ser Mahmûd Baksî bi xwe binivîsînim. Baş e niha tu behsa xelekê dikî wilo pirsê bi xwe re dikişînî. Nivîskarê çîrokê bêtir romanê dixwîne. Xwendina romanê alîkar e ku kesekî bixwaz çîrokê binivîsîne? wê karibe. Helbet ji ber ku xwendina romanê mejîkî berfirehtir dide bûyera û girêdana wan bûyeran ji xwe bûyerek rehet dikarib hev girêde. Lê girêdana bûyeran kedek xurtir jêr bê heta ku karib wan bûyera bi hev girêde. Wexta tu romanekê bixwîne. Hewildana gava destpêkê ku tu çîrokê binivîsîn tê rehet binivîsîn e. Lê gavnî pêwîstir û xwendinek zêdetir lazim e ku tu karibî romanekê binivîsîn. Niha wek çîroknivîs wextêk tu bêtir em bêjin te roman xwendibi, tu romana dixwîni ev yek wê bandorekê neynî tune bigi tu nikaribi em bêjin ji aliyê avakirina çîrokê bêtir kontrol bike, bêtir şarezabi. Ez di xwet nabînim vê tiştî. Ez karim bêtir ser kesayeta Wekî xwendina zanîngeha Rojava bandorek erînî divê yekê kir. Helbet ji ber ku xwendina akademî bandora xwe dikir. Divê keneke zanabûn bêhtir dibe, milê zanînî divê tir nivîskara nas dike, nivîskarên çîrokê û romanê di nêzîkî wan kurahiya nivîsê dibe. Ji ber vê min ew tişt di xwet nedî gava ez bibînim wala zêdûrî çîrokê kevim giz romanê bixwînim. Bil'aks tiştên xweştir im mir çêbû. Ez çîrokê xwe jî dinivîsînim, hewldana min ji nivîsa romana kêr jî heye. Te hewl neda tu berî xwe bidî xwendina çîrokan bêtir yan tu naxwazî çîrokan bixwînî? Naa, ji ber ku ew derfet li cem min çênebû ez bixwînim, lê di mejiyê min de ez bixwînim, zê çîroka bixwînim, zê romanê bixwînim, giz dûrî her du nivîsê xwe jî nekevim. Baş e, gelo rojîn wê karibe di nivîsîna çîrokê de berdewam be? şekli cem tene. Baş wek keçeke nivîskar ku mijûlî karê siyasetê dibe, hûn bêtir xwe li ku derê dibînin mamoste Roj? Di derbarê karê siyasetê de ez dikarim bêjim heya astekê bû alîkar bû me re. Di derbarê danûstendinê di yek. Nîqaş çêdibe, nerînê cuda çêdibe. Belkî ez li ser nerîna xwe wek rojîn tenê bimînim, ez dimeşikî teng dibimînim. Lê gava star nîqaş kim, derdor nîqaş kim me jî pirtir dibe, fikir zêdetir dibe. Ev yek. Ya di dam avabûna kesayeta xwe di nav çepgiran dîtî. Ez dibêjim heya astekê belkî rojîna îro neadoyî. Ev ana jî bijimir bûn alîkarî ku ez xwe di nav wan de ava bikim. Dîtir zimanê min îro ne êdoy. Ev ana ê heme cihê ku ez îro roj wan re bêjim spasiyek giranbuha ji ber ku ez endama we bûm, min xwe ava kir di nav we de. Lano ez di nav wan de ava bûm, ez ne çîrok nivîs bûm. Wek bêhtir Rojîn Mûsa, bêhtir xwe dibîn kesekî çîroknivîs yan kesekî siyasî? Ez herdu aliya digirim dest, lê tiştê xweş bêhtir ew e, Siyaseta min cudayî, nivîsê min cudayî. Ez nivîsê xwe naxim îtarekî teng de tenê el ser partiya xwe binivîsînim, lê ez li ser armanca partiya xwe dinivîsînim, ew e ku rihê kurdayetî û yekîtiya gelê kurd. Baş e, tu tu pê bawer î ku jin dikar siyasetê bike? Bêguman. Baş e, projeyên rojîn yên dema pêş de çi ne? Destpêkê yê wêjeyî? Projeyê me yekem sê pirtûkê min wiha hazir in. Yek jê Ser zaroka taybet. Çîrokên zarokan. A. Bêhtir li ser êşê zarokan. Tu bi kolanê te re zarok li pêşiya te ne, bê maf in, milê xwendinê te ne ye. Bêhtir min ba dor li min bû ew kesê ku destê xwe li ber te vedigire. Divê li dibistana bin. Divê ne li kolana bin. Me girîngî da wan û min ser wan nivîsiye. Pirtûka min ê duyem li gorî vê sîstema pirtûka min ê yekemîn e. Çi êş û azarên civaka kurdî ye ya siyem tenê gotar e, siyasî, dîrokî, civakî. Pir baş. Eger yên siyasî jî hebin hûn dikarin bînin ziman? Ez ji bo pirtûkê xwe yî nû tehaffuz dikim. Ez tişkê ser naverokan nabêjim. Li eno bawer be ku di derxîne Ew cewherê xwe namîne, ji bo wiro ez wê diparêzim. Heya ku çav bibe, bawer bike yekem nisxe wê di destê we de be. Pir baş e. Gotinek dawî tu bixwaz bê ji kirin bike? Yekem spas ya te dikim. Gelek spas. Spas ya Bûyer FM dikim. Hemû karmendê Kara Xwebatê li ser dikim. Gelek spas. Spas ya bavo dikim ku asta îro ku ez gihiştim û pêşketina ez gihiştime mûy li pişt xwe dîtiye û dema min dike heya dawî. Belê. Bi dil û can û bavtî. Dilucan û Baftî yanî him hevaltî û him mamostetî jî û him baftî jî û ez spasiya hevalê xwe yê partiyê dikim. Belê gelek spas Rojîn Mûsa. Em pir kêfxweş bûn ku îroj tu bûyî mêvana bernameya Şevhest. Her wiha gelek spas ji bo we jî guhdarên Bûyer FM û temaşevanên me. Bi vî awayî bernameya me bi dawî dibe ta sêşema bê û xelekek sêşema di peyr sêşema bê. Lê hêviya me bin xelekek nû ji bernameya Şevhest